Shwmae sut ych chi? Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Yn yma, rydym mynd i archwilio sut i ysgrifennu ac i darllen oddi wrth y ffael yn yr iaith raglenni Go. Felly, ar gyfer hyn, os ydych chi'n yn dachwyllt i'r ffael cod taliad fel o'r blaen, sef yr dim un hello byd dot go fel hyn, felly Ar y foment, maen dim ond yn allbynnu y llinell Helo Byd ar y sgrin, felly os ydyn ni eisiau fe i ysgrifennu rhyw fath o ffeil, mae angen i ni i ddefnyddio y pecyn gyda'r enw OS, fel hyn. Yn gyntaf, mae angen i ni i ddatganu yr gofrych ar gyfer yr enediadaeth o'r ffeil, Ac rŷn yn gallu galw fe rhywbeth fel fel 1, ac wedyn, ar gyfer y cystrawen yn yr datganiad, mae angen i ni i gynnwys rhyw fath o'r anniwolyn i gynnal yr gwerth gwach oddi wrth yr pecyn, os y mae unrhyw gwach yn bodoli, felly a rŷn yn gallu creu rhyw fath o'r amrywiol fel hyn, ac wedyn rydyn ni'n yn defnyddio yr arwythnod, yr llawn wahanod, i gychwyneddio yr ddau amrywiol yma, fel hyn, ac wedyn mae angen i ni i mewnbynnu yr enw o'r pecyn, sef OS, sef y gweithrediad cefndrefn, ac wedyn i mewn arno fe, mae gyda ni y modd i greu fel hyn, ac wedyn rydyn yn gallu dyfynnu yr enw o'r ffael i greu, er enghraifft, rhywbeth fel prawf holi ffel fel hyn, gyda'r yr awddodiad o .txt, ac wedyn mae angen i ni yn y gystrawyn yn yr iaith go i mewn ystod y llinell yma, sef mae angen i ni i prawfholi os nad ydy gwerth gwell dychwelyd oddi wrth yr ffwythiant yn nwl. Os nad ydy, wedyn mae'n angen i dychwelyd oddi wrth y ffwythiant yma, neu wneud rhywbeth i ymdrin â'r gwell fan yma yn debygol, ac wedyn Ar ôl creu y ffeil, mae angen i ni i gau fe fel hyn, gyda'r yr agwedd ar Saesneg gau fel hyn, ond nid yn uniongyrchol, mae angen i ni i gohirio fe fel hyn, gyda'r yr Alt with I ar Saesneg, gohirio fel hyn. Ac wedyn, rydyn yn gallu ysgrifennu rhyw fath o llinell imiwn yn y ffael, fel hyn, trwy defnyddio y gwrthrych ar gyfer y ffel, ac wedyn y modd i, yn y Saesneg, ysgrifennu y llinell, ac wedyn, rydyn yn gallu Os gyda ni rhywbeth fel hello byd. Felly os ydyn nawr yn y cipper ffael, ac wedyn os ydyn ni'n nawr yn rhedeg fe, fel hyn, Nawr mae'n dweud mae angen i ni i diffinio y pecyn OS, felly yn ôl i'r ffael, mae angen i ni i Fe'wn forio o'r becyn gyda'r enw OS, sef yr gweithrediad gefndrefn, fel hyn, nawr os yrryn yn archif y ffeil, ac wedyn unwaith eto yn ei redeg fel hyn, a dyna ni, mae'n allbynnu yr llinell Helo Byd ar y sgrin, na os yrryn yn rhestru y gymwysiad yn y pregell, dyna'r yr ffeil newydd, sef yr arbrawf fel .txt ac wedyn os ydyn yn cyda dogifeu allan ar y sgrin, dyma y cymwysiad, sef yr un llinell Hello Byd. Felly nawr, os ydyn yn eisiau i darllen y ffel, ydyn yn gallu defnyddio becyn arall gyda'r enw EO Util, Felly, rydyn yn gallu datganu y gwrthrych ar gyfer yr ail enedidaeth o'r gwrthrych fel nad oedd wrth y pecyn EO util fel hyn. Unwaith eto mae angen i ni ddefnyddio yr anwolyn ar gyfer y gwerth gwach ac wedyn EO util ac wedyn rydyn yn gallu Rhedeg y ffwythiant gyda'r enw yn y Saesneg darllen ffel fel hyn, ac wedyn yr enw o'r ffel. Ac unwaith eto mae angen i ni i prawfholi ar gyfer y gwall oddi wrth yr ffwythiant i darllen y ffel ac wedyn yr hynna'n gallu Ac dyni y cymwysiad o'r ffeil ar y sgrin trwy'r yr ffwythiant a graffu llinell yn y Saesnig, ond cyn hynny mae angen i ni i drawsglwyddo ar gwrthrych y ffeil i mewn yn y llinell trwy ddefnyddio y ffwythiant yn y Saesnig llinell, fel hyn, Ac hefyd mae angen i ni i fewnforio y pecyn neu llyfrgell ar gyfer y EO util ac mae'r hyn yn bodoli union yn y pecyn EO. Felly, mae angen i ni i arbenigo yr enw o'r pecyn, sef EO, ac wedyn y blaen slaes ac wedyn yr is Wrthrych union yn y pecyn, felly nawr os ydyn yn yn achub y ffael ac unwaith eto yn ei rhedeg, fel hyn, a dyna ni. Yna gyntaf Hello Byd ar y gwelod o'r sgrin, mae'r hwn dim ond yr allbyniad oddi wrth yr ffwythiant, print Elen yn llythrennol ac mae'r yr ail wedi ei ysgrifennu nid yn union yn y ffeil testfile.txt ac wedyn yn ei darllennu ac wedyn yn allbynnu ar y sgrin hefyd. Os rydyn ni eisiau i gwahanwedu y dau ohonynt, rydyn ni'n gallu ysgrifennu rhywbeth gwahanol ar gyfer yr ail helo byd Fel, Helo byd, unwaith eto fel hyn. Ac wedyn os ydyn nawr yn edrych fel, ac unwaith eto yn ei rhedeg. A dyna ni. Mae'r gyntaf llinell ar y gwelod yn dweud Helo byd, ac wedyn mae'r uh, ail llinell yn dweud Helo byd, unwaith eto. A dyna ni gyd ar gyfer nawr. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Tan y tro nesaf, cadw saff a hwyl!